כ'וואלט געוואלט רעדן פון א נושא וואס איך גלייב אסאך מענטשן וועלן ווערן צומישט, סאו אויב דו ביסט נישט אין די גיסטע פון ווערן צומישט אפשר איז די שיעור נישט פאר דיר, אבער אויב דו ווילסט קענסטו הערן. כ'וואלט רעדן פון די נושא פון ספארטס און קאמפעטישן. וואס איז ספארטס? וואסערע הנאה האט א מענטש פון קוקן ספארטס, וואטשן ספארטס, מיטהאלטן ספארטס, אלע ספארטס אין די וועלט האט די זעלבע מהלך, די זעלבע תכלית, אז איינער געווינט און איינער פארלירט, און דער געווינער געווינט נאר ווייל יענער האט פארלוירן, דאס טייטש, אז די איינציגסטע וועג וויאזוי דו ווערסט א היראו אז דו האסט יענעם אראפגעקלאפט. סאו איינמאל געדענק איך כ'האב געוואטשט א פוטבאל געים און כ'האב געזען דאס איז געווען די לעצטע געים פאר די פלעי אפס און איין טיעם האט געוואנען און די אנדערע טיעם האט פארלוירן אזוי ווי ס'גייט פוטבאל. איר זעט איר וואס האט געוואנען זענען געווען מלא שמחה און אלע זייער פענס האבן געקלאפט און ר' מען גייט צו די פלעיאפס און די אנדערע טיעם האט געפילט אינגאנצן באדאסט סאו האב איך דעמאלטס געפרעגט לייק איז נישט דאס א שטיק רשעות דאס? דו גייסט דיך אזוי פרייען אז יענער האט פארלוירן? מ'קען נישט דא מאכן אפשר א שטיקל שותפות, א שטיקל ווייס עפעס א פשרה אינצווישן, איך ווייס וואס א, ניין דער גייט אוועק אינגאנצן, דער גייט אהיים, יור אווער, דו ביסט אווער פאר די סיזען, דו ביסט אווער אפשר פאר לייף, דו ביסט שוין גארנישט ווערט, דו האסט נישט קיין שום וועליו נישט, און די אנדערע טיעם זיי זענען די גרויסע היראוס, איז נישט דאס רשעות? האב איך מיר דעמאלס דערמאנט אז די תורה האט אונז אויסגעלערנט פונקט פארקערט. און די תורה האט אונז געלערנט גיי טו חסד יענעם, העלף יענעם, געב צדקה פאר יענעם. יעצט אז די טראכסט אריין וועסטו זען אינדעם וואס א מענטש גייט און ער געבט אוועק פון זיך, ער לאזט זיך אראפ פאר יענעם, הייבסטו יענעם און וואס געשעט? און דאס הייבט דיך. און ס'מאכט דיך העכער און שטערקער און גרעסער ווי ביסט געווען פארדעם. סאו לאמיר געבן א משל מיט צדקה. קומט אן עני צו דיר, ער האט נישט קיין געלט, דו גייסט און דו געבסט אים געלט. ווען דו האסט אים געגעבן די געלט ביסטו יעצט געווארן ארעמער מיט די געלט וואס האסט אים געגעבן. דו האסט יעצט ווייניגער געלט, דו האסט אוועקגעגעבן פון דיך. סאו יעצט אויף מינוט ביסטו שוואכער. יעצט אפילו די גלייז באשעפער וועט דיך צוריק שיקן די געלט, וואס ער גייט צוריק שיקן די געלט, אבער עס גייט נישט זיין יעצט, סאו יעצט אויפן מינוט, אז דו האסט אים געבן וואסערע סכום ס'זאל נאר זיין, האסט עס נישט, ווייל יענער האט עס. אבער וואס האסטו געטון? דו האסט יענעם פרייליך געמאכט און האסט יענעם געהויבן. סאו וואס איז געשען? ביסטו געווארן א שטערקערע מענטש, דזשאסט די איידיע אז דו האסט געקענט אוועקגעבן פאר דיך, האסט דיך געקענט רעכענען מיט יענעם, ביסטו געווארן א שטערקערע מענטש. דאס טייטש אז מיט דעם וואס דו האסט פארלוירן די געלט, דאס טייטש האסט אוועק געגעבן די געלט, האסטו זיך העכער געמאכט דורך דעם וואס האסט יענעם העכער געמאכט. סאו קודם האסטו געדארפט אראפ לאוערן, און האסט יענעם אזוי געהויבן אן ביסטו געווארן אסאך העכער. און יעצט די זעלבע זאך מיט חסד. א מענטש גייט און געבט זיך אפ פאר יענעם, פאר א חולה, צו א מענטש האט א פראבלעם, וואס ס'זאל נאר זיין. איז בשעת דו געסט דיך אפ פאר יענעם, קען אסאך מאל זיין אזוי שווער ממש די קענסט פילן ווי די פאלסט צאם, אסאך מאל איז ביטערליך שווער זיך אפצוגעבן מיט יענעם, כעס איז דא נישט קיין גרינגע זאך צו טון, יעצט אויב וואס געשעהט אויב וואס דו האסט געטון איז האסט דיך אראפגעלויערט פאר יענעם, בשעת האסט געטון חסד, און וואס איז געשען? און יענער האט זיך געהויבן. יעצט וואס געשעט נאכדעם? יענער הייבט זיך, ביסטו געווארן א שטערקערע מענטש ווייל דו האסט יעצט געהאלפן א צווייטן און דו האסט געהויבן א מענטש, ווערסטו שטערקער פון זיך אליין, מילא איז יענער ארויפגעגאנגען און דו ביסט געגאנגען נאך העכער און דו ווערסט א הירא. איז פונקט פארקערט וואס ספארטס טוט. ספארטס גייט און זאגט ניין, נעם יענעם קלאפ אים אראפ, און די מער דו קלאפסט אים אראפ, די שטערקער ווערסטו. די תורה זאגט דאך ניין פונקט פארקערט. און ס'איז פונקט פארקערט. יעצט וואס האב איך אנגעהויבן די דרשה? פאר איך האב אנגעהויבן די דרשה האב איך געזאגט מענטשן קענען ווערן צומישט, ווייל כ'האב גערעדט צו זיי די נושא וועגן אסאך מענטשן און מענטשן ווערן אבער גאנץ צומישט, וואס הייסט אבער אלעס איז קאמפעטישן, די גאנצע וועלט איז קאמפעטישן, יעדער וויל זיך פארמעסטן מיט יענעם. תירוץ איז יא. דאס איז די טבע פון די מענטש. עס איז נאטינג ראנג, דו ביסט נישט ראנג אז דו ווילסט פילן אז דו ווילסט געווינען און ווערן שטערקער פון יענעם, דאס איז די טבע, יעדער מענטש וויל ווייזן פאר יענעם איך בין שטערקער, אין די אייגענע משפחה, מיט חברים, ווי דו ביסט נאר, יעדער איינער, אין ביזנעס, איבעראל איז אלעס קאמפעטישן, יעדער וויל זיך פארמעסטן, אבער די תורה לערנט אונז אויס אזוי ווי ר' אלימלך שרייבט אין צעטל קטן, אין אדם נברא רק לשבר את טבעו. א מענטש איז באשאפן געווארן צו צוברעכן זיין טבע. איז מילא די טבע איז, באשעפער האט אונז געמאכט אונז זאלן וועלן זיין שטערקער פון יענעם, ווייזן אז דו ביסט שטערקער פון יענעם. קום די תורה און לערנט דיך אויס, ניין, לערן דיך אויס פארקערט, לערן דיך אויס וואס מיינט זיין א ריכטיגע היראו. צו דורך דעם וואס דו גייסט דערהעלפסטו יענעם, נישט דו גייסט און דו קלאפסט יענעם אראפ. און ווען א מענטש הערט דאס, דארפסטו נישט מיינען אקעי ווייל דעם מארגן מוזטו שוין אנהויבן אויפהערן מיט ספארטס און אויפהערן מיט אלע אנדערע קאמפעטישן, לאמיר זאגן דו וואטש נישט קיין ספארטס. ס'איז א זאך וואס מ'דארף צוביסלעך איינזען. ס'איז א גראואינג פראסעס, טעיקס טיים, צוביסלעך, קודם הערט מען עס, ס'הייבט אן אריינגיין אין קאפ, און מען חזר'ט עס איבער, און מען דערמאנט זיך נאכאמאל דערפון, און מען איז מעורר נאכאמאל דערפון, און צוביסלעך גייט עס אריין אין קאפ, און צוביסלעך זעסטו איין וואס די אמת איז און וואס מען דארף טון. כ'האף אונז אלע פארשטייען, האטס א פרייליכן טאג.